Олох икки час да, били... да. Ол аата саамай наадалаах, саамай наадалаах, саамай билигин турар э, били туохпут проблемабыт эмиэ нуучалыы проблемабытын таарыйан проблема диэн хахалыта кыһалла диэн туох диэн туох диэн проблема диэн хахалыта кыһалга кыһалгабытын бого кыһал итинник э кырдьык Татьяна Егоровна эппитэ бэйэбит тылбытын сааһыланнахпытына оттон атыттарбытын эмиэн быктардыахпытын сөп кылла дии кыһалҕабытын таарыйан бу уже үһүстээн кирдибит баары номно уже диэн номно вот итти күннэҕэ тылбытын көннөрүнэн иһиэхпитин наада Аха. Кэпсээбит. Ону бэйэбит да билбэккэ хаалыбыппыт да, оннук саҥарарбыт. Оннук оннук. Аха. Изи, холобур, оонньууларын эбиттиң да Юлия, биир киһи ала бүппэтэх үди.

именно диэтим эми туох сахалыы нууччалыы сахалыы диэн баар билигин ону билбэттэр ха диэн аа чопчу уонна ити тылдьыта өссө туохха ньуга эмиэ туһаныахха сөп диэ кэргэҥҥэ эп холобур ханна эмит тылы ааттыыгын нууччалыы аан булла холобур ол тылдьыттан ону ким түргэнник сахалыы били тылбааһан этэр эбит диэн Ону били хаста оҕолоор били оскололору кыра оҕолорго холобур чэпчики тыллары, онтон улахан оҕолорго холобур ыарытын иһэҕин, ыарытын иһэҕин били хайаан иһэҕин. Ону били онтон оҕоҥ этэр, тайтарар, онтон бэйэҥ хайыгын, онтон ким очертнаан иһин гыныахха хөп. Ити чөй баҕайы оонньуу диэн ат бэйэм толкуйдуубун, ханна да көрбөтөм. Бэйэм ханыгын. Ээ, сап-сап. Чөй баайы оонньуу диэн ханыгын.

Аха, оннуктары эгин бэйэҕит төрөппүттэр ити биир эрэ оонньуун эттим була холобур. Итинник тыл оонньуулара диэн холобур итинник туохтары оонньуулары онтон мантан көрөн толкуйдаан хантан эмит булан хайаан төрөппүттэр элбэх оонньоттохторуна оҕолор тылларын саппааһа байыы хаҥарыылара тупсу. Сөп. Эбии этэбин. Махтал. Ханаан кэлбэлэбин эбии этэбин. Оттоннук по кэпсэтии диэн бытта мин биир өйдөөн кэлэн ким эрэ туоҕара диэтэҕинэ онно өйдөөн кэлэр буллаҕын дии бытта онно этэҕин ол иһин чэ түбүкпүтүөр оччоҕуна ти уопсайынан ким Алена Алексеевналыын өссө кэпсэтиэхпит Майя Михайловна Алена Алексеевна буолан уонна кэпсэтэммит буллаҕына тиэкидьик түмсүү курдук эдэр эдэр ийэлэр түмсүүлэрэ то ийэлэр түмсүүлэрэ баар ол онно хайдаҕара били туоҕар рубрика курдук сатаат сахалыы саҥар диэн да туора рубрика курдук оҥорон хас били туоҕаайы ити тыл тылбаастан да ити тылбаастан ылан холобура инник видеороликтары иин ыыталаата хабаҕар һин дьоннор һин баҕар көрүө этилэрэ эбит буллаа дибит да А, тылдьыттан ланньа. Аха, тылдьыттан эти Мин этэбин да баһаалста. Иһиллэбин да. Алена Алена Аха, наһаа үчүгэй кэпсэтии буолла хэп. Ону буола ала төбөм иһигэр аллаха элбэх өрөбөлүйсүө бэ буолан эрэр. Ону буола маннык диэн. Бу бу тэрээһин бу кэпсэтии мээнэ буолбат кырдьык туох барыта бириэмэлээх туох барыта туохтаах чи буолар кэлэр. мен маннык диэхпин баҕарабын ити валерьевна этте дизнаида улахан таһымга таһаарын диэтэ дии ону уһаппакка кырдьык эмиэ маны тэрийэн таһаарыхха наада эбит улуус таһымыгар һэп бүгүн же киэһэ кыргыттар түмсэммит маннык сүрэлэһэн баран аны буоллаана ол онно тахсыахпыт иннинэ маннык дьаһанаатым татьяна егоровнаҕа егоровнаны кытта уопсайынан били егоровна Симбир группа-группа маннык төрөппүттэрдээххэ палладий баспытааталлар иитээччилэр. Ди ону именно бу детсад детсад төрөппүттэрин кытта диэн маннык өссө чопчу туспа үлэлэһиэххэ баар эбит эмиэ маннык кэпсэтэн кинилэр санааларын иҥин истэн кинилэри кытта хэп оннук же кэпсэтиини Юлия Ивановна эмиэ групп кылаас аайы төрөппүт бөҕө баар дьыбытта Олору кытта эмиэ эмиэ маннык маннык же наһааттан элбэхтэ буолбатар именно интерестээх төрөппүт холбонуй тыбылла дии а класс иһинэн дуу оскуола иһинэн дуу хаддара маннык араартаан маннык бүгүн балар балар трафик курдук оҥорон баран киирэн маннык да инник наһаа чөтүк кэпсэтэрбит буоллар оччо туора хамсааһын барыа этэ Ньоҕойдоһон маннык бу, бу төрөппүттэри маннык киириҥ диэн, бу иитээччи, бу, бу группа төрөппүттэрэ бүгүн киириҥ, маннык кэпсэтиэххэйиҥ диэн. Ааһаа, вот инникибит туһугар буллатта, туох баарытта төрөппүттэн кыддьык тутулуктаах. Уонна ону түмэн баран ду или как ту улууска эмиэ холобура таһаарыах қоһеп. туора улахан маннык кэпсэтии форум курдук эти кимеппитин курдук ти Чебатигин үлэлэһиэхпиту Татьяна Егоровнаны кытта Юлия Ивановнаны кытта уонна Надежда Егоровнаны кытта сөпсөһөн баран хайы хайың инник наһаа чөк куратордар буолуо хайың маннык хас маннык эти таастарынан холобура оҕо детсад саастаах, оскуола саастаах диэбит курдук уонна улахан дьон. Манна то аҕа түмсүүтүн аҕа түмсүүтүн манна эмиэ киллэриэххэ аҕа түмсүүлэрэ холобура эмиэ кинилэр эмиэтин бээлэрин били аҕа түмсүүтүн били туохтай чилиэннэр эмиэ киллэриэхтэрин сөп буллаҕа эдэрдэр бааллар димэ онно холобура ди аха инник хайы хайыҥ үлэлэһиэ хайыҥ диэн онто этиилээхпин бу холоро бу эрэ кэпсэтииннэн бүтэн хаалбакка дальше конкретно уже аҕыйах кыра куруук төрөппүттэргэ тэрийэ тэрийэ маннык санаабытын үллэстэн иһиэххэ Холоро манна просто элбан группа ыттыбыт ти баара хоҕа уон түөт киһи киирдибит ти хамай бу тон сүрэхтэринэн ыгыччар Ынырыллыбыт дьоннору кытта уон түөт киһи. Онтон уон түөт киһи. Төрүппүттэртэн төһө холобур ыңырыллыбыттартан төрүппүт ыңырыллыбатахтартан төһө бақи бар Ыҥырыллыбыттартан холобура буллаҕына биэс киһи баар дии ыҥырыллыбыт уонна буллаҕына то биһи специалистар бэйэбит үспүт аҕыс киһи буллаҕына туох буллахпыт дии эм, уон үс киһи киирдэ да или уон түөрт киһи киирдэ дуо Он төрт Он киһи жетэ. киирбэттэ Уон түөрт. Мгм. Азиная да Валерьевна кэннии киирбитэ да. Ити ити Зинаида Валерьевнаны баара Тэ икки төрөппүттэ бас аа хэтте кыс киһи киирэн ыҥырыллыбатахтартан ыҥырыллыбатахтартан холобура Мен аҕыйах паайым а ата мен эмиэ холобура бэйэм бу

Алар да буолуннар. Буолуннар диэби курдук. Именно маннык Кумускай куруктан хагалыхха. Туох барыта кыраттан хагаланар. Атуччары төрөп барын. Болдун ону Хим биир бары киириэхтэрэ хоҕа дьи. Ол отуттан уончата киирдэҕинэ баһаам ди. Холобур, оннон олорго маннык кэпсэтиитэ эмиэ ыытыҥ диэн этэҕин диэ, этэҕит диэ. Бииргэ, бииргэ бу клуб, детсад бары кыттыһаммыт, оскуола кыттыһан эмиэ маннык же только уже кыра-кыралаан маннык аха төрөппүттэргэ уже били туох ыытабыт булла дии. Хос били түмүгэ үлэтиннэ. Зумунан хэпона түмүгэр буллаҕына тон ол тоққан арар буллахпытчы. Холобра түмүкпүтүгэр буллаҕына интириэһиргиир дьоннору клубка ыҥырар буллахпытчы. Клуб аһылыннаҕына холобра. Онно көрөбүт, онно дьэ онно кэлэннэр били ол Надежда Горовна холобра алгыстан хагалыахайын диир де ол оннук хагалыахха хөп тула дальше. Дьоннору түмэр билигин бу бириэмэҕэ наһаа ыарахан. Дьоннор наһаа куттаналлар, куттанан кэлбэттэр. Ол иһин туох да тэрээһин тахсыбат. Ону били Zoom-унан пока кэпсэтэн, мунньаталаан баран киһи холобура ыҥырыан сөп. Арый ол бириэмэҕэ баҕар иһин хааччахтыыр миэрэ не humнатыахтара дии холобура. Оннук ол иһин оннук былаанынан баран тэрийэн баран эмиэ маннык Бу этиилэрбитин хайан хостон этэн бу маны şu хостон уже этэбит только уже аудиториябыт уларыйан иһэр болла Үчүгэй баҕайы сүбэ бөҕөтө бүгүн этилиннэ дии холобура сүбэ. Дии ол сүбэлэрбитин холобура хайдар сааһылаан үчүгэйдик маннык төрөппүттэргэ эмиэ маннык тириэрдэр буллахпыт бу маннык сүбэлэри оччоҕуна мантан саҕалаан холобура аһаа мантан саҕалаан кыраттан саҕалаатаххытына дальше онно маннык баран иһэҕит игин диэн холобура да да оннук хаҕалы хайы оччоҕуна бу чугас кэмҥэ ватсапка хоруйсуохпут да билсиэхпит Бу кэпсэтиибит били мээнэ хаалан хаалбатын гына ди. Били мээнэ салгыда хамсатан бараммыт бүтэн хаалбат гына. Оннук онтон мин бала эти холобурча бу киһи аҕыйаата болаҕалин дугуар бурсу Ити мен колор театральный студиябын төрөптерин ыңырам диотта.

Бу дьэ ии бу олох дьиҥнээхтии олох нууччалыы ити маҕан эппит мута я русский дииллээччи олорбут. Онно хаалан хаалаллар. Хаалан хаалаллар эмиэ дьэ. Я русский диэн олох ақылы хаңара атаабат наһаа олох тол аксынах бати хаңарар оҕолорбут эбэтэр олох хаңара да атаабат оҕолорбут төрөпүттэр онно кыһаллыбат да дьон төрөпүттэрдээх оҕолорбут хаалан хаалаллар

туох старший воспитатель Оччоҕуна биһиги былаана Алена Алексеевна тохтохха биһи иитээччилэргэ тахсырха бээлэргэр иитээччилэргэ иитээччилэргэ эмиэ бээлэргэр тэрээһин хим биир наада буолуо маннык ону холобура биһи Зумун буллаана холобура бу Zoom нөҥүө кэпсэтиитин биһиги бэйэбит тэрийэбит холобура уонна иитээччилэри холбонуҥ эрэ диир буоллахпыт дьэһэ. Ол онно холобура Татьяна Егоровна анна холбонуоххутун сөп була эһиги. Ди? Уонна инник диэн холобура бу ити үчүгэй баҕайы биэрбит сүбэлэргитин биэриэххитин сөп, холобура этиэххитин сөп. Онтон оскуолаларга буллаҕына эмиэ тухтарга, учуталларга, классный руководительларга тахсыахха наада буолуо да мин ити холобур мин ити холобур куотунан да хайан да пепин хайдах хайдах хаятакка ордук көдьүүстээх толкуйдан этэбин ити Егоровна дээхэнчэ холобура хахалы хахалы хаңырар оҕолорун бааллар дии олаата ити оҕолор дьиэлэрин иһигэр төрөппүттэрэ наһаа үчүгэй инструменнаахтар олаата туора техникалаахтар

нуучча ылы тыллаах дэриэбинэҕэ кубулуйар курдук киһи куттаных киһи диксиних ону ити оҕолору инник киирэн истэ ардахха оннук кырдьык ханаа киирэр мин ол иһин олох сөбүлэспитим бу манна кыттарга ити бу кэпсэтиитигэр кыттарга тойо дьиҥнээхтии онтон ханааркы олох нууччалар оннук биһиэшки диэтэхтэрэ оскуолаҕа холобур сэттискэ диэри алтыс сэттис өссө нууччалыыр сахалыыр диэххэ сөп онтон аллараалар олох нууччалар оскуолаҕа ол иһин этэбин кэнники ылларга эбиллэн иһэр диэн ол иһин этэбин эбиллэн иһэр олох кылаас кылааһынан нууччалыы саҥарар кырдьык олоонньуктар киһи кырдьык диксинэр туга хайааннар ол иһин бу күнүгэ киинэ бу сөптөөх баҕайы тугу наһаа сөптөөх тугу таарайдыгыт кэпсэтиини кырдьык салҕаан кырдьык тугунан эрэ маннык тобулан бу туһалаах туохкут бу темаҕа кырдьык Эҥээн кэҥэтэн кэҥэтэн оло дьиҥнээхтии туох көдьүүс аҕаларын курдук оҕолорбут үчүгэй буолуо ол иһин оччоҕуна оннук биһиги иитээччилэргэ тахсыахпыт уонна булаһана оччоҕуна кэпсэтиигэ ыҥырдахпытына Татьяна Егоровна уонна Юлия Ивановна эмиэ бээҕит санааҕытын этэр гына киириэххитин сөп буоллаҕа дии уонна уонна суолгаттан ити саха тылын биэрэ сылдьар учууталлар уонна начальнай дакылаастан биир эмэ төрөппө учууталлар эмиэ хайыахха хөппүллэр именно конкретно эмиэ нуучалаатыбыт да чопчу үлэлэһэн сылдьар дьоннор кыһалҕаны баар кыһалҕаны олох сахалаан саҥардахха баар кыһалҕаны иһиттэн чопчу билэ сылдьар дьон эмиэ кыттыһахтарын сөп буллаа ди

Оччоҕо. Сөп-сөп. Чеп, оччоҕуна, че, это только начало. Бу биһиэнэ. Бодядень учалаатым. Бу саҕалалыыбыт. Дальше барыахпыт. Чэ, көрсүөххэ диэри. Махтал кэпсэтиигэ киирбиккитигэр, уонна бэлэхтэнээҕитин эппиккитигэр. Этэҥҥэ буолуҥ, махтал. Биирбит төрөппүттэрбитигэр эмиэ махтал, Карина, Матриона, махтал киирбиккитигэр. Махтал, наһаа үчүгэй. Аха. Кырдьыкты олох инникибит туһугар кыһанар дьоннор. Дьэ көрсүөххэ диэри. Аха. Дьэ көрсүөххэ диэри. Олор бу булукпу. Дьэ аха көрсүөххэ диэри.